א גוטן אוונט, דינסטאג העשיר תשע"ח, מיר דערנענטערן זיך צו לג בעומר, ס'איז דא אסאך צו רעדן וועגן לג בעומר, מירון, אנדערע עניינים, איז מען זיך אפשר כ'וועל זען ווי ס'וועט זיך אויסשטעלן אויב נישט אנדערע זאכן וועלן זיי ארויפטאנצן, עמער אוועקגעבן אביסל צייט פאר לג בעומר. און די פראגע איז פון מיין טאנץ אנצוהייבן פון דעם פארן אהין אדער פון וואס עס האט צו טון לג בעומר מיט אמעריקע. די ערשטע זאך וועגן פארן אהין, איך וועל זאגן דעם אמת, איך בין א ירושלימ'ער, און איך בין געווען אין מירון, מיר האט מען חלק'עט אין מירון, און איך ווייס וואס דאס הייסט מירון פאר אידן אין ארץ ישראל, אבער לג בעומר, ווען איינער האט נישט קיין געלט, און גיין זוכן געלט אין אמעריקע, בארגן, און נישט האבן ווען שפעטער פאר קיין שקלים אדער פאר אנדערע עניינים, און זיך מוטשען אין שטוב אויף צו פארן אהין, ווייס איך נישט צו עס איז א גרויסע מצוה, איך וואלט יענער געהייסן ווער ס'גייט זיך א גייט אריין צו א רב וואס ער טראסט אים, און רעדט זיך מיט אים אדורך, איר ווייסט, כ'וועל אדערציילן א שיינע מעשה. ס'איז געווען מ א, ס'איז געווען סוכות, איך האב עס אמאל דערציילט. א איד האט געקויפט א אתרוג פאר פינף הונדערט דאלער, וואס הייסט א אתרוג? א אתרוג! א אתרוג! געווען איצט אמאל א מוצ פון די עדה החרדית האט געהייסן ר' שלום אייזן, פלעגט מען דורכגיין דורך אים און ווייזן די די די. אסריג, און ער פלעגט זאגן כשר נישט כשר יא, דא גיין יענער מיט דעם אה פינף הונדערט דאלערדיגע אסריג, ער גיבט א קוק און ער זאגט ניין נישט כשר, קוקט ער אים אן, פינף הונדערט דאלער א אסריג ס'נישט כשר? זאגט ער אים יא פאר דיר איז דאס נישט כשר. דו פריעד גיי מאך זיכער דיין ווייב האט וואס אנצוטון, דו האסט אלץ אויף יום טוב, אחרי שפעט האסטו זיך זארגן וועגן דעם אתרוג, אבער גיין גלייך און זיך קויפן פאר פינף הונדערט דאלער א אתרוג און אחרי גיין זוכן הלוואות פאר זיי צו מאכן דעם יום טוב און צו לויפן ביי קמחא דפסחא, איך מיין פסח לויפט מען קמחא דפסחא און ערב ערב דארטן ראש השנה יום כיפור דארף מען געלט פאר א עסק פון פינף הונדערט דאלער, יא. איז פאר אים זאגט מען ניין, א קלוגער איד, די זעלבע זאך זאג איך וועגן לג בעומר, ווען ס'קומט צו לג בעומר, איך וועל אייך עפעס זאגן, ווען מען פארט שוין יא, פארט בעסער נישט לג בעומר, אין אן אנדערע צייט ווען ס'איז רואיג דארטן, גייט אפטון טויזנט מאל בעסער, לג בעומר קען מען אפטון, יעדער איינער אויף זיין פלאץ אויכעט, עפנט אויף און לערנט עפעס פון רבי שמעונ'ען, האט ער אפגעטון די זעלבע. ס'איז דא אסאך צו רעדן וועגן דעם, כ'וועל עס אפלאזן יעצט, כ'וועל רעדן, כ'וויל רעדן דא וועגן אן אנדערע זאך, כ'וויל רעדן דא וועגן לג בעומר אין אמעריקע. איך געדענק, איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן, א דרשה וואס האט געהאלטן ר' אהרן פון סאטמאר ווען ער איז געווען ראש ישיבה, ער איז געווען ראש ישיבה אין אין אין מאנרא, נאכדעם איז ער געווארן רבי, און די בחורים האבן זייער געוואלט אן הדלקה, און ער האט געשריגן ניין ניין ניין בשום אופן נישט, און ווער ס'וועט חלילה מאכן אן הדלקה האט ער געשטראשעט, און ווער ס'וועט גיין צו אן הדלקה האט ער און האט מצווה געווען אז אלע בחורים מוזן זיין לג בעומר אין ישיבה זיצן און לערנען, ער וויל מאכן זיכער, וואס איז געווען זיין טענה? אז דער גאנצער ענין פון לג בעומר איז א ארץ ישראל'דיגע שמחה, פארוואס גיט א גוף וואס ער האט געזאגט אזוי דארטן אז וויבאלד ארץ ישראל האט נישט קיין יום טוב שני של גליות דעריבער האט מען זיי געגעבן אן אנדערע אן אנדערע יום טוב וואס דאס איז א געווען וואס האט גארנישט געטון מיט אמעריקע ער האט געטענה'ט אז אין סאטמאר איז גארנישט געווען און די יארן דארטן אין חוץ לארץ האט מען נישט געוואוסט פון אזעלכע זאכן. זייער ריכטיג, ס'איז זייער אויסגעהאלטן, קען זיין אז וואס ער זאגט איז אויסגעהאלטן, יא, קען זיין, איך בין נישט חולק אז אין סאטמאר האט מען נישט געמאכט אינגאנצען ענין, איך רעד אין די אלטע סאטמאר דארט אין דער עין ווי זיי רופן דאס, האט מען נישט געמאכט קיין ענין פון דעם, און ס'איז געווארן מיט די יארן, עס איז אנגעהויבן ווארן די גרוי געווארן די גרויסע הדלקות מיט דאס, די בחורים, איר וויסט דאך בחורים איז הע הע הע, נו, האבן זיי עס געוואלט איז, און ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ער האט געטענה'ט אז מ'טאר נישט. ער האט געפירט א מלחמה אין דעם, א ביטערע מלחמה. אבער גיט א קוק, ווי ער איז נאר געווארן רבי, ער האט געגעבן א דרעי איבער. וואס איז? ווען ער האט פארשטאנען אז ווען ס'קומט לג בעומר, און אין אזוי פיל פלעצער איז דא הדלקות, און מ'וועט גיין אהין און נישט צו אים, האט ער געגעבן א דרעי איבער, מיט, ווי מ'זאגט, א סירקל פון הונדערט און אַכציק האט ער געגעבן א מאך מיט איין מאל, און געזאגט אזוי, אה, נו, אה, דער עולם וויל, מ'וועט מאכן. וואס איז געשען? ווייל יעצט מאכסטו? פריערט האסטו נישט געמאכט? ליידער ליידער ליידער, מ'זעט ווען איינער וואס האט געהערט די דרשה און געזען אחר וואס ער האט געטון, פרעגט זיך שווערע קשיות. אין חינוך ווען איינער, ווען ר' אברהם וואלט נישט געווען קיין מחנך וואלט איך ווייניגער גערעדט, אבער ער איז דאך געווען א מחנך בין א רשע אזויפיל יארן, אין חינוך דארף מען אזוי אכטונג געבן, ווייל ווען א תלמיד הערט און אפילו א חסיד ווען ער הערט זאגן אזוי און דער רבי טוט פארקערט, דאס איז דער אלף בית אין ווי צו הרג'ענען חינוך, מען דארף זיין אויסגעהאלטן, קענסט האלטן וועלכע שיטה דו ווילסט, די שיטה, יענע שיטה, איך גיי נישט אריין אין שיטות, איך גיי נישט אריין אין גענגען און מנהגים, יעדער זאל זיך האלטן וואס ער וויל, אבער אין וואס דו האלטסט, האלט זיך. שפיל נישט א טאג אזוי א טאג אזוי א טאג אזוי. איך בין נישט קעגן די הדלקות, כ'על זאגן פארוואס, פארוואס נישט, זאל דרעינען מיין עולם אביסל, זאל דרעינען מיין עולם, מ'טאנצט אבי אין אלע פלעצער טאנצט דא אויכעט, אבער מ'דארף זיין אויסגעהאלטן, מ'דארף אכטונג געבן, ווייל חכ ווי זאגט מען חכמים היזהרו בדבריכם, ווייל צום סוף קומט ארויס פון דעם גרויסע גרויסע תקלות. יעצט צום סיכום וואס איך וויל מאכן וועגן לג בעומר, לג בעומר איז א גרויסער טאג, קיין ספק נישט. דעם טאג איז בעסער אדורך צו פירן אין א העכערע וועג, אין א וועג פון לערנען א שטיקל רבי שמעון, יא זינגען אביסל טאנצן דאס, אבער מאכן פון דעם א חאגע, איר זעט וואס וואס געשענט פון די אלע וואס מיינט איר וואס פארן אויף מירון, ס'דא אזעלכע וואס ווילן אנטלויפן פון די רעדן, ס'דא אזעלכע וואס ווילן האבן א גוד טיים אפאר ווי זאגט מען הע הע, מען קומט מען טאנצט מען גייט מען, עס איז לעבעדיג ס'איז א יו ט, ס'איז א יו ט פארט מען אהין. איך זאג עפעס, א ערענסטער מענטש דארף דאס נישט האבן, אבער ווער ס'דארף דאס, דארף דאס, אבער ווען ס'קומט צו געלט, און ס'קומט צו הוצאה, און ס'קומט זיך גיין נעמען הלוואות פאר דעם, זיך אריין טון אין חברות פאר דעם, איך ווייס נישט צו ס'איז קיין מצוה, א גוטן אוונט.